ĩ thayũ thayũ thayũ gĩkũ gĩtagathira thayũ njama thayũ wa mũmbi thayũ thayũ ah, gũkũ nĩ kwa nyamũgo fm na nyamũgo tv na nĩ ndĩrakũrehera tabarĩra ya mũthenya wa ũmũthĩ ngetwo mũthamaki gĩkũyũ ndagĩtarĩ gathemba na no niĩ njĩtagwo waithaka wa mbogo andũ aingĩ nĩ moranagia waithaka wa mbogo rĩ nũ Ah, ndĩ marĩtwa maingĩ Tondũ ngwĩciria o rĩtwa, o rĩtwa no rĩa njĩkaga ihinda rĩu. Ngĩtwo Waithaka wa mbogo, nĩ ngĩheana kĩrĩra kana ngĩragũra. Ngĩtwo Gathemba, ndagĩtarĩ Gathemba, nĩ ngĩrigitana, kana ngĩnyuga, ngĩnyuga, ngĩina. Na ĩ ũnyugi? Ũnyugi nĩguo ũini? Ĩni, ngĩnyuga, ngagĩtwo Waithaka wa Mbogo. No kũrĩ andũ angĩ manjũĩ ũndũ ũngĩ. Tondũ ndanakĩgera kũndũ kũingĩ mũno. Ingĩkaumĩrania kĩrĩti gĩkĩ rĩ, ndagerete kũndũ kũingĩ mũno mũno mũno o ngĩetha ma, o ngĩetha ũtheri, o ngĩetha handũ ingiumĩrĩra ndeithĩke. Na ngĩkora nĩ ndabatithio, ngĩtwo Jeremiah. Ngĩthiĩ ũguo nĩ ũndũ wa kũgeria gwetha Ngai mũno. Ĩĩ no ndakĩmwethagĩra o mwena ũcio. Nginya handũ ngĩanjia kũhunjia, ngĩtwo Apostle, Apostle Mbogo, ngĩtanio na baba, Apostle Mbogo, Mbogo nĩ baba, ngĩtanio na baba. Na ũndũ ũcio nĩ mwega. Na kũrĩ o kaũndũ njũĩ tondũ... Nĩ ndathiomaga, ĩĩ ndathiomaga, nĩ ndathiomaga, ĩni ndiagĩthiomaga, na thiomi icio rĩ ti mũndũ ũkoragwo wĩyohete, aca, thiomi icio rĩ ye no okorwo nĩ maũndũ mataraereweka no tondũ wa mũndũ kũrikĩra mũno thĩinĩ wa mwena ũcio arĩ. Ĩĩ ũkanjia rĩu kumwo nĩ nĩ mbũgũ cia na hau, ũkanjia kumwo nĩ ũgo ũcio. Na nĩ tu twĩ na hau nĩ tũraugaga atĩ, ni heri kulewa na roho kuliko kulewa na mvinyo. Rĩu ũgakora nĩ tondũ wa kũrĩo nĩ roho mũno, roho ũcio. okorwo nĩ wakinya handũ nĩ wacenjia nĩ wa refa, ũkanjia kwaria na another tongue, na rũthiomi rũngĩ, hĩndĩ ĩyo rwagĩtagwo either ka mbogo. Ĩ ĩ mũndũ ndathiomaga oro ũguo, aca, no nginya ũrikĩre, ĩ no nginya ũkinye handũ wanjie kumwo nĩ ũgocio. Ona gũkũ, gũkũ mũrĩ kwa ũndũire, ũtangĩrikĩra thĩiniĩ wa ũndũ ũcio-rĩ, Ah, ona kũragũra ndũngĩragũra no nginya ũrikire na nĩkĩo ũrakora rũthiomi rũrĩa rwa nyene rũthiomi rwa mbũgũ rũtingĩiguĩka nĩ andũ othe ti andũ othe mangĩhota gũcithoma gũthoma mbũgũ ĩ rũthiomi rũrĩa rwa mbũgũ rĩ no ta gũthioma kũrĩa mũndũ ũcio athiomagĩra na hau wona ona we no gũthioma ũrathioma Wathioma ũgĩthiomoraga rũthiomi rũrũ rwa nyene, tondũ nĩ gũkĩũria nyene, gwaikara atĩa nyene, gũgaita mbũgũ rũũa-inĩ. Naguo woni wa nyene, kũhĩtũkĩra mbũgũ icio, ũkahota gũthiomora, kana gũthiomora, gũthioma, wathiomora rũthiomi rũrĩkũ? Ũguo nĩ kuuga ndũngĩhota gũthiomora rũthiomi. ũtarikĩire thĩinĩ wa rũthiomi rũu ũguo no nginya ũthiome no nginya ũkorwo wĩ ũmwe wacio mathiomaga ũguo no nginya tũthiome rũthiomi rwa nyene no nginya tũthiome rũthiomi rwa maithe maitũ rwa ngai ũcio wa maithe maitũ rĩu twathioma rũthiomi rũu rĩu ngai nĩ ekũhota kwaria na ithuĩ tondũ nĩtwaingĩra thĩinĩ wa raini ĩrĩa arenda oguo ũguo rĩ arĩa twarĩ nao na hau ũguo rĩ Twarikĩrire, nĩtwarikĩraga we, twarikĩra, ũgakora mũndũ nĩarikĩra, ah, ũkanjia gũthioma rĩu rũthiomi rũrĩa. Ĩni. Na ũgakorwo nĩũrahota kwaria na ruga ĩngĩ ĩtaraerewo nĩ andũ angĩ. Ũguo gũtirĩ andũ matathiomaga, ona mwena ũyũ ũngĩ. no tũthiomaga eh, no harĩa rĩu kũrĩa matiaragia gĩkũyũ Ĩ, ona gũkũ rĩ ona gũkũ rũthiomi rwa nyene rĩ rũtikoragwo rwĩ rwa gĩkũyũ tondũ korwo nĩ rwa gĩkũyũ rĩ andũ angĩ nĩ mangĩhotaga gũthiomora ĩ mbũgũ ciaitwo rũũa-inĩ ũgakora onawe nĩũkũhota gũthiomora? No tondũ rũthiomi rũrĩa ti rwa gĩkũyũ, ti rwario rwa maitũ rwĩ harĩa, ti rwario rũrĩa rwa maitũ, aca, rũrũ nĩ rũthiomi rwa mbũgũ, nĩruo rũthiomi rwa nyene, ũgagĩkora nĩtũrahota gũthiomora. So ndĩwa marĩtwa maingĩ, nĩwakĩona rĩu kũrĩa ndagĩta gwa Apostle Paul. ndahunjirie mũno ndahunjagia biũ hakũhunjia rĩ hakũhunjia nĩ ndahunjagia biũ na no wega nĩ kũrĩa mũndũ aumĩrĩire na ona tũtiagirwo rĩu kũrũa mũno aca ĩhĩ andũ othe no gwetha maretha no gwetha maretha wagĩrĩru tondũ kũrĩ angĩ ona ithuĩ twĩ gũkũ no mbu tũrauga na kũrĩ me kũrĩa no mbu marauga. Na tiga nĩ atĩ nĩ kũmenya ũmenyete tũmathirĩ-rĩ, ũkĩmenyete na ndũrĩ ũrarĩha? Ĩni, nake ũngĩ nĩ arĩhĩte no nĩ agararĩte. Rĩu ũgakora rĩu ona ũrĩa wagararĩte-rĩ, ena thĩna gũkĩra ũrĩa ũtarĩ ũratwara. Nĩ wakĩona rĩu gathĩna kau? Gũkũ nĩ kwa Nyamũgo FM na Nyamũgo TV, na nĩ ngwenda tũcire, tũcire tũberegenye maũndũ, ngwĩciria nĩ ũranyona haha na rũhĩa. ĩni he mũndũ wanjĩrire rũhĩa rũrũ ũguo waruona ũguo atĩ ndiagĩrĩirwo kũrũiga ũguo yaza atĩ njagĩrĩirwo kwĩrongoreria hingo ciothe ndĩrongoragĩria atĩ ũguo na tondũ rwaigwo ũguo rĩ ndakunda ũguo rĩ rĩera narĩo rĩrĩa ũgakora rĩagamba ta ta ndakunda rĩera rĩkagamba ta ngeminjũkĩria ona hmm. mũthuri ũngĩ akĩrogonyage thĩ ini rĩu hĩndĩ ĩyo ndĩrogonyete ũguo rĩ nona rĩu ndakunda ũguo rĩ rĩu rĩera rĩtigũcoka harĩa ona rĩu naigua kanyamũ kau gatikũrĩra ũrĩa gekũrĩraga so nĩ kwĩrongoreria atĩ rĩu atĩ ona ngĩthiaga na mbere rĩ mm, hote kũrũra guothe hote gũthiũrũrũka kĩrĩnyaga we tondũ kĩrĩnyaga thũmbĩ rĩ anga ndũngĩkĩambata ũguo ndũngĩki- ndũngĩrutia na rũgongo ĩtiguo no ũrutire ona kĩanda ĩ kĩrĩnyaga thũmbĩ tũthiĩ ũguo kĩrĩnyaga thũmbĩ kĩambatĩrĩire thĩ ĩni yes Ah, ĩno ĩtagwo njohi ya mũratina angĩkĩrwo mũndũ nĩ kĩambaga gũkĩhe maithe mao akĩhe maithe manyu ũguo nyuathai ũkamba ũkĩria ngai kagagata wanyitana ũguo nĩ cia nĩ cia gagata rĩu eka ũguo ehe ũguo nĩ kuga atĩ atĩ hĩndĩ ĩyo ngaĩ cia gagata ciaruta mata ciarĩkia kũruta mata rĩ kuga gũtirĩ kĩndũ kĩ hinya ta mata ehe na gũtirĩ kĩndũ gĩtheru gũkĩra mata gũtirĩ kĩndũ kĩngĩhota kũrongoreria very strong ta mata maku ũguo mata maku hĩndĩ ĩyo magagata rĩ ngaĩ ciagagata rĩ nĩ irutaga mata mata macio rĩ ũgagĩka atĩa ũgakĩrathima maku thima mo- ma- ma- ma- moko maku wĩra wa moko maku. Ũkaũthima. ũkarathima ũtungata waku ũkarathima ũt- ũgo waku ĩni ũkarathima ũndũ ũrĩa wothe wĩkaga na moko maku wanyita ĩni rĩrĩ narĩo rĩtagwo irũngo rĩrĩ nĩ irũngo hĩndĩ ĩyo tondũ nyamũ ĩno nayo ĩkũrĩte ũrigiti wa ĩna hinya na no ngorio iria inya ĩgacoka thĩinĩ wa itongorio icio-rĩ kwĩna mĩtĩ na mĩtĩ ĩyo thĩinĩ wa physical na spiritually nĩ irutaga wĩra nĩkĩo kwĩna hĩndĩ ĩrĩa mũndũ egũtahĩkio na mĩtĩ na ũkaigua thahu waingĩrĩte tene nĩ wauma nĩ wehera nĩ tondũ thĩinĩ wa mĩtĩ ĩyo-rĩ thĩinĩ wa mĩtĩ ĩyo na hinya ũngĩ thĩinĩ wa roho kwĩna hinya ũngĩ atĩ rĩrĩa ndeka ũguo nderongoreria marũngo mothe ma mwĩrĩ wakwa mahone arĩa maturagwo nĩ mũgongo ndamona na haha haha ũũ- haha ũũ mawona ehe, arĩa maturagwo akĩrongoreria atĩ ehe wacoka ũkauma Hmm, no tũrathiĩ rĩu kĩrathima mwĩrĩ wothe na njohi ĩyo ĩtukanĩte na mata tondũ Atĩ tiga nĩ baba watuire mata thegi ndingĩonekire. Nĩwakĩona? Harĩ na hinya thĩinĩ wa kĩ? Thĩinĩ wa mata harĩ na hinya. Nĩwakĩona? Tiga nĩ gũtua aratuire mata thegi. Nĩwona? Ndingĩonekire. Athuri aya nao rĩ, eh na rĩa no kĩrĩa kũmenya atĩ hĩndĩ wa waku mũciĩ mwaka ũguo wagĩrĩirwo kũhanda mĩtĩ kũrĩa gĩcĩgĩ guongerere bainĩ ngirini ũkahanda mĩtĩ nĩgetha ũgĩkaigua hĩndĩ ĩyo manyua marĩo imanyua manyua biũ indo nĩ manyua indo ciaku indo ciaku rĩ magĩrĩirwo macitige kuu ũguo ndwagĩrĩirwo kũreka mũndũ aume gwaku atarĩ revi nĩkĩ na atarĩtwo nĩ njohi wanyita tondũ auma atarĩtwo rĩ ũkwĩra atĩrĩ kareke thugume harĩa ke thugume njũke ũcio ti mũrewi aca na ũmenye mũndũ ũcio rĩ nĩwaigua nĩ indo ciaku anyua nĩ indo ciaku arĩ agĩrĩirwo kuga atĩa wona arĩ o hanini rĩ augaga tareke thiĩ ndue mata harĩa eh, thiĩ ndue mata ha harĩa ndona agĩtiga ũtonga mũthuri ũcio ĩ mũthuri ũcio mũgĩ no tonga kũu gwake kana wanyita maĩ tiga ũtonga nĩtũmaga atĩ nyuagwo kombe mm. Kwa hiyo atumia manyana ndahi ya rungu na rungu ruu nona rutige kigwo thi rwiza wazo igwa ino nao ni nda ruhi ati iroke na guti thi hihi ni wona tokari wagĩthiĩ ũkĩrũkumanĩtie ũguo rũgagĩka atĩa twanyitana ah, momwo matemo o ũkahanda meciria nĩgetharie ũhoro wa kĩrĩa gĩa tũrehe mũthenya ũmũthĩ tondũ kĩrĩra kĩa mũthenya ũmũthĩ rĩ ngwenda twarie ũhoro wĩgiĩ njohi ya mũrata nĩ tondũ nĩ tũrathĩire njohi cia mũrata tũkerwo njohi ya mũrata nĩma nĩ yagĩrĩirwo nĩ gũtwarwo njohi mama na nĩma nĩ yagĩrĩirwo gũtwarwo na harĩ na thĩna thĩinĩ wa mũtwari na harĩ na thĩna thĩinĩ wa mũtwarĩrwo

Ngai uria tugire hari mbeca ni ikugagatia Ngai wakiona riu agikora ona mutuari na mutuari hena thi ukirenda kuria atiriri na ndi mutware taska taska ithano wanyita eh taska ri irongoreirio atia please na ri cirongoreirio atia ni aria maturire tondũ haha harendeka ona ongorio inya ongorio ĩmwe ya kĩratina ongorio ĩmwe ya maĩ na ongorio ĩmwe ya ũkĩ na ongorio ĩmwe ya ngogoyo taska rĩu ĩna ĩna nongorio iria wakĩona ũgakĩũria kĩũria ta kĩu nĩgetha hĩndĩ ĩyo nake mũtwarĩrwo rĩ ndũĩ kũrathimanagwo atĩa ona ndoĩ nyamũ ĩno rĩ ndareherwo njĩke atĩa wanyita ũngĩ nake ona ti kwenda gwake wĩtĩkio ena wĩtĩkio ũngĩ aoĩ kũnyua njohi wĩhia ũgakora wĩtĩkio ũrĩa naguo rĩ nĩ ũrahũra no ũhoro ũyũ atĩ ndikwenda gũtwarwo njohi ĩno tondũ wa wĩtĩkio wa etĩkĩtie njohi oĩ kũnyua njohi mehia gũtara atĩrĩ nĩ ndũ ĩno njoke gũtara no ngori icio rĩ cirageria kuga atĩ njoke kuma hau gũtarĩria ũrĩa wagĩrĩirwo gũtwara na ũrĩa wagĩrĩirwo kwamũkĩra wa mbere menya nä kä ä njohi ya må ratina njohi ya må ratina na karå icio nä indo igä rä må no ona gå tuä ĩthondekagwo na indo ihanaine no ĩmwe nĩ kũrugwo ĩrugagwo na ĩmwe nĩ kũhandwo ĩhandagwo. njohi ya matina nĩ andũ ĩhandagwo ĩgakĩhandwo na nongorio fulani ĩrĩa ĩngĩ nayo rĩ nĩ kũrugwo ĩrugagwo na nĩkĩo gũkora ĩrĩa ya kũrugwo ĩyo ĩrabatara nongorio ũguo ĩyo ona ndĩrabatara nginya mĩtĩro rĩu ĩno rĩ ya mũratina to ya kũhandwo rĩ ũgakora nĩ ĩrabatara mĩtĩro fulani nĩgetha ũgatĩrwo wĩho ĩĩ ũkaruta igongona rĩrĩ rĩo kamba ũkarũgamia igongona rĩu rĩngĩ makĩria mũno igongona rĩrĩa rĩaku na mwendwa waku ũkarĩrũgamia nĩ igongona rĩrĩa warĩona rĩrwo ũgagĩtĩra na nĩgetha ũgakĩrongoreria na twanona twanona mũndũ agakĩhanda acoka agatindĩkwo nĩ mwĩrĩ igongo rĩrĩa rĩgathaa rĩrĩa kũrongoreirie rĩgathaa kuuga atĩrĩrĩ njohi ĩthataha ĩthata nĩ igongona rĩu rĩkũrongoreirie rĩa thata na nĩkĩo rĩngĩ ũkwĩyũria atĩrĩ aca we andũ aya nĩ matũhenagia tondũ rĩrĩ tagĩthire mũtĩ na nĩ kahĩire hmm? na ngĩtwarĩra mama no nĩkĩ gĩatũmire kahĩire nĩ tondũ ti gaka karathata ũrongoirie rĩ igongona rĩu ũrongoirie rĩ nĩrĩo rĩthataga na ũgakora njohi ĩyo rĩ

ndio kunywa ukaigua kauna ra muno ii na kathie te thiku nyingi hasa kwaigua kau kau rwa ti kuhia kurura ndio kage karuru na hiu kaigua nyo ri he ndu ya na mundu ucio ta indo ciothe ore ekiraga no tondu igongona rĩrĩa ararongoreirie nĩ rĩrathatire nĩ arathatirie tondũ ndanarĩkia gũtĩĩa wakora nĩ hagĩa nĩ hagĩa gabara wakanyita rĩu rĩ rĩu ndikwaria ũhoro wa karũbu tondũ kau tũtirakĩrongoreria kwaria ũhoro wa njohi ya mũra ĩrĩa ĩrongoreirio na kĩratina tondũ ũkĩhanda gĩgĩkũyũ kano ti gĩgĩkũyũ karinga mũgĩkũyũ karinga rĩ handa ũũ nĩ hahĩngĩcĩte andũ aingĩ mũno mũgĩkũyũ na mũgĩkũyũ karinga a ah, mũgĩkũyũ karinga ĩgĩkaga magongona no rĩu magongona mata ma mũgĩkũyũ kano nyendaga kwaria horo wa mũgĩkũũ kana kũũ rũrĩa twabuata nĩ tondũ ũyũ karinga rĩ kuga karinga hĩndĩ ĩrĩa yo ndũ akĩmĩona harĩa na kanitha ũrĩa wa kanitha wa karinga ũrĩa wa njũgũma ũrĩa wa mĩkwanjũ nĩ wamwona hmm. rĩu rĩ mũgĩkũũ kano handaga njohi agagĩkĩra kĩratina hĩndĩ ĩyo kũhandaga rĩ ambia na kĩ wakĩona ambagia na mĩratĩ akamba akamĩara harĩa thĩ akarongoreria nĩara akamĩara harĩa akĩigua nĩa mĩara akamĩara harĩa akarongoria atĩ njohi ĩno rĩ ona ekũnyua rĩ ona mekũrutĩrwo igongona rĩrĩ rĩ ona arĩa mekũrathimwo na njohi ĩno nĩ ndathimi nĩ ndamĩtua na hau nĩ agĩrĩria kuga nĩ ndathimi nĩ ho amĩtua ndathimi nĩgetha agakiuga atĩ nakĩo kĩratina rĩ nĩ mũtĩ ũtũraga mũno

rĩrĩa rĩkiĩ arĩ igũrũ rĩrĩa rĩa wĩra ati ũgĩtũre ũgakirongorerio we nawe ũkũthimwo na ndathimi ĩno ũgĩtũre nginya ũkanogio nĩ thĩ ũtũre mĩaka mĩingĩ nginya ũkanogio nĩ thĩ nginya hĩndĩ ĩrĩa ũkarĩkia magũkũ nginya hĩndĩ ĩyo ũkarĩkia gũkũra nginya hĩndĩ ĩyo ũkarĩkia kũrĩha mathirĩ ume igũrũ tene ũikare thĩ tondũ yũkaga thĩ ĩgacoka ĩgakoma ũguo nginya hĩndĩ ĩyo ũkanogio nĩ thĩ ũtũre nginya ũkanogio nĩ thĩ ona ũkiume igũrũ ũtĩne ũcoke ũkome ũguo ti ũkue aca ti atĩ twanogio nĩ thĩ tũkue ĩhĩ ti gũkua tũgakua ũhoti ti gũkua ũguo nĩ kuga twarĩkia wĩra tũikare thĩ nĩgetha twĩte ciana citũ tũcigaĩre wathi wao wĩte ngara no mwĩre rĩu ngara na yakwa ndakũgaĩra wathi ũyũ na ũyũ na ũyũ hĩndĩ ĩyo ũikarĩte thĩ hĩndĩ ĩyo ũtĩnĩte hĩndĩ ĩyo ũrĩ njũng'wa-inĩ ũgĩkũre nginya ũikarĩre njũng'wa wĩte ciana ciaku ũcihe nawe nawe nawe nawe nawe hĩndĩ ĩyo ndũkĩonete nginya njiarwa njiarwa ũguo he kamwetĩtwo ta ngarana getha nako kau-rĩ ũkagaithĩrie wathi waku ũkagaithĩrie kĩheo kĩrĩa gĩaku ũkagaithĩrie ũcio waku ũkagaithĩrie hinya ũcio waku gũtirĩ kĩndũ ũrendwo uue hĩndĩ ĩyo ũgũkoma nĩ gũkoma gũkoma tondũ nĩ warĩkia kũgaya tondũ warĩkia kũrathima tondũ nĩ warĩkia kũgaithĩria ngara na wathi nĩ warĩkia kũnera na indo ũguo ndũnakua ũguo nĩ kuga ndũkua ũgakua we nĩ gũtũra nĩ gũkoma ũgakoma nona nĩ wagaya kuma nakĩo waku hinya waku wakinengera ngara naku wakimũgaithĩra ũguo we ũrĩ ndũri yaku no gũkoma ũkomete we ti gũkua ũkuĩte nĩ tondũ ũrĩ o harĩa maũthĩ maku hinya waku iheo ciaku cia harĩa ũgĩtũre nginya ũnogio nĩ gũkũ thĩ ũgĩtũre nginya ũrĩkie wĩra wa igũrũ ũtĩne thĩ tondũ nĩ warĩkia tondũ nĩ ũrĩhĩire ciana mathirĩ tondũ nĩ ũgũrĩte mũkaguo ũkagũranĩra mũrũguo ũgatigĩra mũrũguo mbũri wanyita ũgacoka ũketa mũriũ wa mũrũguo ũkamwĩra atĩrĩrĩ niĩ na niĩ rĩ ndĩraragũra ũgakaithĩria wathi ũkamũnengera kĩheo ũkamũnengera kĩheo rĩu tina kĩrĩa gĩgagĩkoma ũguo ti gũkua nĩ ũgĩtũre nginya ũnogio nĩ na tondũ kĩratina kĩrĩa rĩ gũtirĩ mũtĩ wĩ mbũgũ na mbegũ nyingĩ ũgakĩra kĩratina ũguo ĩrĩa ũcio watwarĩrwo nĩ arathime ũrĩa watwarĩrwo ndathimio nĩgetha arute ciugo nĩgetha arathime nĩgetha aĩ ciake igagate arathime rĩ mũndũ ũcio agĩkwĩra atĩrĩrĩ tondũ nĩ mwandehera tondũ nĩ mwandehera nguma tondũ nĩ mwandehera cia mĩrongo mwanyita

hinya ũrĩa ũiguaga mandacu ũrauma kĩratina-inĩ ũrauma tondũ mama nĩwe ũrarekereria nĩwakĩona ũgĩciare rĩ ona andũ acio magana andũ acio matarĩ ciana marabatara kũrathimwo na kĩratina mahingũke nĩwanyita angĩkorwo kĩratina gwĩ kĩratina kwĩ kwĩ mũratina wa gũciarithania mĩratina ũcio nĩ ũthatũraga meru itũ nĩ kĩritũ na no nginya rĩngĩ na tũgakĩmwagĩra ĩ tũgakĩmwĩraga hanini nĩgetha ũkĩmenya atĩrĩrĩ o ingĩetha waitha kaogo rĩ hena gathĩna gaka atĩ ũyũ ndaragĩa ciana rĩ anjiarithanĩrie mĩratina ahe njohi ĩyo ya gũciara tũraciarithania mĩratina-rĩ, nĩguo tũraciarithania tũraciarithania mbegũ iria tũraciarithania mbegũ ici na ici mbegũ icio cia gatene mĩratina ĩyo ya hau gatene ĩgaciarithania ĩno ĩngĩ ĩrokire mĩerũ wanyita gũciarithania mbegũ ici thĩinĩ wa bũrũri ũcio ũngĩ mũndũ ũyũ nake agathatũka. arĩ mũthatu kana wanyita rĩu ũgagĩkora atĩrĩrĩ kĩratina na hinya mũnene mũno na nĩkĩo hĩndĩ ĩyo mwega njohi ya mũratina nĩ tũrarigwo atĩrĩrĩ kĩrathima atĩa ciana cianyu atũka atĩa imũreheire nĩ ciakĩmũrehera mbũri ithano imũrehera mbũri cia mĩrongo nĩ ciakĩmũrehera no rĩrĩ njohi ya mũhĩrĩga nĩ mware murenda mbeca mukurathima atia nona tigaikare hau muno no ngwĩciria nĩ wakĩnyita atĩ nĩ ũtũre ũkanogio nĩ igũrũ ũikare thĩ ũikarĩre njũa ĩto nĩ warĩkia wĩra nĩ ũraciriĩ nona nĩ ciana mĩgũnda rĩu ũcite hĩndĩ ĩyo ũikarĩire mwa ũtanakoma kĩratina kĩu igũrũ ta gĩa atĩ na thĩ gĩacoka gĩako rĩu gĩtanakoma hĩndĩ ĩyo gĩaikarĩra thĩ hau nĩho kĩragaya wathi wanyita rĩu ũgakĩrathimwo na kĩrathimo kĩrĩkũ hĩndĩ ĩyo nĩ kũhanda ahanda njohi akarongoreria marĩkũ maũndũ macio kuma hau rĩ

nakĩo kĩgwa gĩkĩ nĩ kĩrĩ marũngo atĩ ũgĩkore na marũngo na o irũngo o irũngo okorwo nĩ kahĩ gakarĩkia ma irũngo rĩrĩkũ tũgagĩthiĩ irũngo kwa irũngo ũkore na marũngo mbogo ciaku irĩ na irĩ mũcamo tondũ eka kanini na ti kagakũrũ ta ithuĩ karĩ na ciugo kangĩ tũhetũkĩrĩrie tũgakĩigua mbũgũ icio ciĩ na mũcamo mbũgũ icio igagĩtegerwo matũ ũguo nĩ kuga thamaki ũthamaki naguo ũhithĩtwo thĩinĩ wa marũngũ ũthamaki ũhithĩtwo thĩinĩ wa ngogoyo akĩgwa atĩ mũndũ ũyũ rĩ ĩyo ĩkũrathimaga rĩ kana hĩndĩ ĩyo ĩkũrongoragĩria rĩ arongoreria atĩ ciugo ciaku mbogo ciaku irĩ na irĩ mũcamo igatuĩka wa wa gwathĩkĩrwo na gũtegerwo matũ atĩ mũndũ ũcio one andũ makauga mũthuri nĩo na hĩndĩ ĩyo rĩ ona arĩa marauga mũthuri nĩoka rĩ nĩ akũ gũkĩra

agakiuma hau agagĩetha ũkĩ agagĩũka na ũkĩ hĩndĩ ĩyo no kũhanda arahanda njohi ya hatina na nĩkĩo kũigua njohi ĩyo nĩ kũruruma mũno harĩa nyina wa twana ona nĩ hũra na ndũrĩ wende kũmĩkunũra aca kĩhĩĩ gĩa nĩ kĩrĩa gĩkũrũ kana nĩ kĩrĩa kĩho tathiĩ ũkunũrani njohi ĩno ya thogo gaitĩ ndĩgaitĩ tondũ naho harĩ na ũgo njohi ĩrĩ gũitĩ njohi ĩrĩ gũitĩka nĩ kuga hĩndĩ ĩyo ĩrĩ gũitĩka nĩ kuga ke mwarĩguo mwena ũrĩa

Hey, atĩ nayo njũkĩ ya watha cigwataga moko kagwata magũrũ mũriũ nĩ mamakĩra ciana cia mwarĩ wa nyina atĩ naguo hĩndĩ ĩrĩa mũkaumagara gũthiĩ kũmatha rĩ cikagwata yako na igwate magũrũ na tondũ njũkĩ ona ĩngĩthiĩ mairo ikũmi ndĩrĩ yahĩtia mwatũ ũguo gũtikanagie kĩndũ gĩgama wanangĩku wa indo cianyu agagĩkũmĩra mwana mũciari agagĩkũmĩra mwana maũndũ marĩa mangĩtũma wanangĩku wa mbeca kana wanangĩku wa atire wonekane ndona uguo mwana kirongorerio njũkĩno ĩga kĩrongorerio kĩrwo atĩrĩrĩ atĩ na tũkahũthĩra ndawa ĩno kũrima mwana nake mwana ũcio aumagara indo ikarũma ikagwata moko na igwate magũrũ kora mwana ucio ri ari rathimo kinene muno arathimo ni mama wanyita ati aikie cio matumaga ndukainukirie mukaguo kiria gigia korwo meheretio no nĩ ma

maũngo makwa mahone harĩ kugaga nĩ erathima nake mũhamba njohi agakiuga atĩrĩrĩ nake ũcio ũgekĩra rĩ kũreherwo na cia mwarĩ wa rĩ nake ũcio ũgekĩra rĩ kũmũkĩra njohi ya mũhe rĩ atĩ hĩndĩ ĩyo kunda akamba kũhona na rathima akamba kũrathima akamba kwĩrathimĩra wa moko make tondũ ũngĩkĩrathimĩra mũndũ wĩra wa moko make na maku ti marathime akĩamba kwĩrathimĩra mũhandi wa njohi agakĩrathima maũndũ marĩa na hĩndĩ ĩyo rĩ no no hinya arahinya kĩ mana ma mana rĩkũ mana ma akĩmaaragĩria mana marĩa agakĩmera atĩ nake ũcio rĩ ũgagĩtĩkĩra kũrĩo ndathimi ĩno nĩ cia mwanyina mũndũ ũcio akamba kũhona akĩithĩra na mana marĩa na ngogoyo natina akĩmĩithĩranagia nĩ twanyitana akĩmĩithĩranagia ndũngoragĩria akĩrogagĩria hiyo ĩkiu yohetio na indo icio inya njohi ĩyo no yeherie irĩma njohi ĩyo ĩkĩrĩ wĩtĩkio ũrĩa gwatĩ kaigana ũũ no keherie irĩma ĩkĩrĩte maũndũ macio mothe mwana agakĩrongoreri atĩ nake akĩhone atĩ nake one eh, ahingũke ahone tondũ njũkĩ nĩ mũhũũ wa mĩtĩ agakiuga atĩrĩrĩ atĩ nake ũcio warathimwo na nake akĩhone nake akĩhingũre nake akĩmenye akĩhone nake akĩhone ah! nake akĩhone anyitana ĩ ahone ahingũke mai akĩho akĩhone atĩ na acio wetikira gũtwarwo atĩ nake akĩhone na marũngo maramũnyitĩte meke atĩa mamũrekie nĩgetha watho ũramũnyitĩte ũkĩmũrekie nĩgetha kĩoho arohetwo nakĩo kĩmũrekie atĩ nake akĩho nake mũhandi wa njohi ũratina no aragĩithĩrania arĩkia gũitherania rĩ arĩkia gũcitherania rĩ tondũ ici nĩ cia gũithĩra nĩ cia gũithĩra atĩ njohi ya gũithĩrania maũndũ nĩ ya gũithĩrania nĩ ya gũkinyanĩria gũkinyanĩria macio macio nĩ ya gũitherania macio macio tũtangĩhota ĩitheranie mau ĩitheranie macio nake arĩkia gũitherania rĩ agakĩgĩa muoyo guo nĩ maĩ agoka agatukania agatukania agakĩihũrĩrĩria na maĩ akĩihũrĩrĩria na muoyo atĩ indo icio ciothe ndaroreria rĩ ndagĩcirĩrĩria na muoyo nake mama agakiuga atĩrĩrĩ na tondũ nĩ mwendehera na tondũ nĩ rĩakinya ihinda ona niĩ ndare mwana wa mwarĩ wa maitũ ndĩmwĩre ũrĩa ingĩenda mwarĩ wa maitũ aikare agakĩambĩrĩria tondũ nĩwe wĩna ma na mwana uyu ena ma ya nyina nena mwana uyu uguo ena ma igiri na nikio aretwo ma uguo ni oy mwana uyu maundu maria ageragira ni oy mwana uyu Nairobi no na araria ni oy mwana uyu ageragia kawi gakarega kunyita ni oy mwana uyu ndangĩikaria mũtumia ndaikaragia mũtumia ũguo agakirekereria ruo ingĩtũma mutumia arĩ na hau arorĩ anjie gwĩciria anjie kwarĩria ũtukũ arĩria ũtukũ coka coka gwaku ĩ coka ũtikagwe gwaku gwaku gutikagwe coka gwaku agagicoka no akiona mama agakirongoreria agagitihira mwana agatihira mwana uguo agakimuhurira uru wothe ungikorwo umurumirire akamuhereria ihinga ngĩca ciothe tondũ nĩwe wĩna hinya ũcio na nĩwe wĩna maya maita maigana maita merĩ rĩu ũgagĩkora nĩ ũndũ wa wĩtĩkio nĩ twaregire gwĩka maũndũ maya ũguo magĩrĩire nake mũhandi wa njohi agagĩkunĩka njohi ĩrĩkũ njohi ĩyo amĩohithanĩtie akamĩohithania akamĩohithania akamĩohithania agakiuga ndarongoreri thikũ cigana ũna na hĩndĩ ĩyo rĩ ndarongoreria ũguo rĩ ndĩ thĩinĩ wa igongona rĩrĩkũ ũguo ndikwambĩrĩria igongona rĩngĩ ngũkorwo ngĩruta o igongona rĩu rĩrĩ rika thayũ thayũ gwĩoka ũguo no tũrathiĩ wega na nĩ ũrathiĩ ũgĩthomaga maũndũ na ũgathiĩ ũkĩmenyaga maũndũ thayũ thayũ na no tũgũka rĩngĩ

arĩ na mũthĩgi aca gũtiaragia mũndũ ũtarĩ na mũthĩ ũtarĩ na mũthĩgi tũkĩmenya nake ũcio wehokagĩrwo rĩ akoragwo akinyũkĩtie makinya marĩkũ nĩtũgũthiĩ na mbere tũgĩthomaga maũndũ maingĩ thayũ thayũ gũkũ nĩ kwa nyamũgo fm na nyamũgo na ũngĩkorwo na kĩũria o gĩothe ũngĩenda kũria ũhoro wĩgiĩ njohi ya mũratina wandĩke hau thĩinĩ wa comment kana ũhũrĩre namba yakwa nĩ ngũmĩandĩka hau ũguo nĩgetha ũnjethe twarie tũberegenye na tũmenye mangĩ maingĩ megiĩ rũrĩrĩ rwitũ rwa gĩkũyũ megiĩ kĩrĩra gitũ na ũndũire witũ thayũ thayũ ah.